erkekler nirde siz ey? Türkmen erkekler nirde siz ey? Boldy aýdyň. Ew hemmesi kör ara, hemmesi semyasy bar kör brato. Muhammet kör ara hemmesi. Alo, salam. Buýruň, hoş geldiňiz. Merýem hoş geldiň, gowymy ýagdaýyň, janyň sagmy? Hoş buldum.
Gorkdum-a men, gygyryşyp ýatysyňyz gorkdum-a. Nirä geldiň diýip Hudaý bar.
Özüm gorkup ýaşa gyz meni gorkuzdyň beni. Hudaý özüm gorkdum ýa. Gorkma.
Wala gorkdum.
Men gorkak gyz. Meni gorkutdyňyz ýa. Gorkma ýa doganym. Oňa dämez. Ýok enam atam ýok ýetim gyz. Hiç ýerim sesimi duýduryp bilmeýin. Hiç bir zat et bilmen durmuşda. Näme deýinä? Gorkýan men gorkýan. Wah aýal bolsun gorkýan. Ýetim gyz men näme deýinä? Gorkýan men gorkýan goý hudaý saklasyn. Ýere girersiň. Meni ony ýaly zatlary gorkutmaň haýyş sizden. Aşgabatdan jaý bermediler meniň jaýym bar menem ýetim. Ýok men ol zatlara güýjüm ýetmeýär jan dogan güýjüm ýetmeýär. Jaý bermedi hökümet ýetimlere meniň jaýym bar menem ýetim.

Men türki geldim, türki geldim-ä. Men aýdyp bereýin-ä. Türki geldim-ä. Men şindi aýtsam bar-a, men aýtsam maňa kömek edip bileňsiňmi-ä? Kömek edermisiňiz siz? Men türki geldim. Men başdan aýdyp bereýin size. Men türki geldim. Türki gelen wagtymda wirus başlapdy. Deprem oldu, deprem ýet, ýer titrýär-ä, deprem diýerler Hmm. bärde, Türkiýede. Sag bol. Evet evet bilen. O wagtlarda- Bilen, bilen. Muhammet, bir diňlärle şuny. Ýo, o wagtlarda Boldy. benim kimligime başurdym, kimligim uzaldyldy, ilerletdi, hä. Soňundan ne bar ýa, sekizinji mart gününe maňa ýü- gün berdi. Gitdim, ärim-de ýanyndady. Men Isläp durmuş bu gurmadym amma alnymda şu ýazylyk bir erkek maňa ýazypdyr Allah näme edeýin. Ýazylypdyr şu erkek maňa ýazypdyr Allah. Sonra gitdi bu ýerde hatda şu erkek de ýanymda durdy. Gitdim hemme zadymy töledim. Gitdim hä. Sonra garaş diýdi. Garaşdym. 3 aý geçdi. Sonra maňa ret diýdi. Kimlim ret diýdi. Menem 100 O maňa hiç kim 157 ýer jaň eden wagtymda jaň atdym 150 de jaň atdym. Sen kimligiň aktiw däl diýdi. O näli bolýar diýdim. Diýdi sen kaçaksyň. Men diýdim näli kaçak men diýdim. Men hemme zat ödemem her şeyim yapdym neden öyle diýdim. Bana bir şey diýdim eksik diýmedi diýdim. Neden böyle diýdim. Aktiw däl diýdi. Ha? Git Gitdi pulum, hemme zadym gitdi. Maňa diýip bilerdi, şu zadyň eksik geldim diýip. Ama şu wagtdan öňçe kimligim geçerildi. Men konsulyň üstünden kimligim bekarlyk belgämi getirdim, äre bardym. Men şirketler üstünden äre barmadym Hudaýa şükür. Hah, şo. Şoňa şükür. Soňradan men şu kimligim gaçyk aldym, şoňa gynandym. Şo. Şoňa gynandym. Şoňa gynandym. Men asas, esasy Sen şu wagt e, konsulstwadan kimligiň baş barmy, urdum. ýokmy? Bardy. O wagtda men kimligime baş urdum, Şu wagt bardy. barmy? Çykdy. ýokmy? Benim bekarlyk bellem. Hayır, dur, dur. Men äre barmadyk Şeýin bolýar-a. O geldi adresime. Şoň üstüne äre bardym. Men şirkede baş urmadym. Soňra-da şu durmuşy ýaşadym. Bah. Dogry. Ýöne meň, meň, meň kimligimde bar-a, maňa bir zat habar etmediler maňa. Ne o ýerde seň bu dokumentleriňde bir zat eksik diýip hiç habar etmedi. Ýöne men o ýere jaňa den wagtymda Şo eksik diýe. Men indi diýdim, men, meň näme günäm bar diýdim. Şo meň, meň, şo meň zoruma gitdi. Meň günäm ýok aslynda, men hemme zat öz ömelisini etdim. Hemme dokumentlerimi ýerine berdim. Hemme zady etdim. Dur, dur, düşündik saňa, düşündik. Dur, Hawa. dur, dur. Sen şu wagt kimdigini Ondan öňçe de bar, jan dost.
Ondan öňçe de bar, jan dost. Ondan öňçe bir bir ýyl öňçe bar, o şu adresde men kimdigim çykdy. Adres gaýdyňa gidende adres ýokdy özüne de çykmady. Şo meň gaharym getirdi, jan dost. Şoňa gynandym, düşünýäňmi? Nära baran bolsaň indi kim Meň günäm ýoga. Nära baran bolsaň. Ýok watandaşlyk nirde çyksyn jan dogany watandaşlyk üç dört bäş ýylda soňra çykýa men watanşlyk islämak jan dogan Allah maňa ýazypdyr şu adama näme edeýin men döwletimden gaçyp gitjek ýerim ýok meň o ýerde doganym bar inim bar men o ýerde git gelmeli gapym bar mena watanşlyk islämak. Isläma, islemeýän, islemeýän, islemeýän. Gidip gelip bolýan ýer däl-ä, ol golaý-golaý gidip bolup gelip. Ýok, men bu ýerde watandaşlyk islämok diýip otyryn jan dogan. Men gidip gelýän, meniň watandaşlyk islämok. Ýok, watandaşlyk alman geç, bu ýerde bermezler hem saňa özüň aýdyşyň ýaly. Bermeýär, dogry bermeýär. Üç ýyl diýdi, soňra bäş ýyly geçdi, bermeýär, kyn, kyn. Ondan äri näme etjek onda? Bäri näme diýdi? Men doganlarymy görkezjek, inimi görkezjek. Bäri Bu da rugsat bärde berýär bolsa. garaşar. Näme diýen jan dogan? Äriň rugsat berýärmi?
Berýär, näme bermesin? Berýär. Men aslynda türkmen är etjek boldum, hiç türkmen garşyma çykmady agzyňy açaýyn. Hiç türkmen çykmada. Wah wah wah wah. Içim ýakma meň haýy seni.

O ýerde-de saňa gujak açyp garşy alyp oturan ýokdur-da? Ýok, indi-de sesram bar-da, jan dogan, sesram bar, inim bar. Enem ýok, dogry, enem ýok, atam ýok, dogry, öldüler, dogry, haklysyň, dogry. Nähili, o ýerde gowy ýaşaýarlarmy onsoň Türkmenistanda seň doganyň? Nähili ýaşaýarlar? Näme diýin? Işleýär kowdaş oňuşyk. Hä, neme, näme, aýlyk nähili gazanýarlar, näme işde işleýärler, şo barada. Näme bilen oňuşyk pahylar, ýaşaýar-da gowy Hudaýa şükür, näme diýin.
Ýaman göwnemän aýtdyň-laý ony, gowy. Men o durmuşy islemedim, şoň üçin şörde men. Men o durmuşy islemedim. Men diplomymy tassykladym, şörlere geldim. Men durmuş islemeýän. Näme diplomy bar? Ekonomist.
Ben Pitçer doka geldim. San Peterburg. Ha, Orsýetde. Dogrudan. Tassykladymym, hatda tassykladym pulum berip Aşgabatda. Ha, gözüm oýup, pulum alyp. Tassyklatmak üçin. Goý onam mary kaseta saryp durup ol ertirgün meniň duşman bolmasynda jan dogan. Ýok a kim duşman. Goý meň arkamda biri ýok goý jan dogan goý. Belli däl nä kimden gorkjak sen. Goý jan dogan ertirgün sesimem eşidilip orda maňa duşman etme. Men gorkýan. Walla gorkýan men goý. Sen bütün ömrüňe Türkde Bardy bir ýerde bar öýre git gelmek üçin gorkýan men. Jan dogum goý. Seret Merýem, seret sen bu gün bolmasa ertir Türkiýe watandaşlygyny Maňa alarsyň, sen kömek gördüň? edip bilýäňmi? Şuny diýenim üçin maňa kömek ediňmi sen? He? Ýok etmen.
He. Onun üçin onda näme üçin men özüm onda näme üçin Seret, men sen sesini yaptım. Seret, sen bugün ya yer tir Türk'ün e, vatandaşlığını alıp almalı bolarsyň sebäbi e, bolmasa seni deport ederler. E, Türkiye ara varan bolsaň. Ondan sen şeýle bolsa näme etjek? Vatandaşlyk almaly borsuň, dogry dämi? Diyar
Hakyky wara milletini ýitirip otyrys, aýallarymyzy ýitirip otyrys. Hakyky ýitirip otyrys. Moral taýdan bozuldy türkmenler. Moral taýdan pes boldy. Şu ýerde ýaşamak islemeýän üçin şu ýerde diýär özi. Ondan Günakarlar şu Berdi Muhammedowlar, walla bu Berdi Muhammedowlary ýok etmeli. Aýdym watandaşlar. Gül aýdym, aýdym Meryem. Salam aleyküm.
Ýa ýol ýol ýaş bolýada bilenok. Ýa ýol ýok ýaş bolýada bilenok. Dogry aýtýa ýa ýol ýok. Meryem. Bärik bir durmuşa çykaň soň ýa ýol ýok. Şu Türkmenistanyň daşyna çykaň soň ýa ýol ýok. Ýok, dogry, Abdylla, men aljakdan, men watandaşlyk islemeýän. Meň bagtym şu ýere ýazylypdyr. Men aslynda barýa, Türkmenistana äre baryp, o ýerde durmuşymy gurman isledim. Bolmady, näme edeýin, jan dogan. Bolmady.

Maşallah Allah razı olsun.
Sağ ol sağ ol. Sağ ol. Sen sen bagtly bolsan men hem bagtly şonuň üçin diýjekli. Bir görot.
Şonuň ýagdaýy görüň watandaşlar. Ýaş gyz. Amma uje çagalar maşka ejesini kakasyny ýitirdi. Sen meň ýaşym bileňa ýaş gyz diýip. Sen meň ýaşym bileňa ýaş gyz diýip. Ýok tapawut ýaş gyz diýip. Sen meň ýaşym bileňa ýaş gyz diýip.
Meň ýaşym bileňa. Ha? Ýok.
Ýok. Sual Men Gozerek başga bir gyz ýeň tam- meň ýaşym bilen-a. Ýaş hyýsy. Meryem, näçe ýaşyňda sen? Ýaş, Kyrk.
gary tapawudy ýok. 40 ýaşymda. 42.
Hawa, ýazyltdyr alnyma, ýazyltdyr näme deýin jan dogan. Özleri bar, gidip bar, özleri gidip bar, hä. Türki alýy, heleýede bar, heleýe diýer, hä. Bak, Hälde bar ýa? Hä, nämedi-o? Akmyrat, Akmyrat. Hä, Beýzäýi aldy, Beýzäýi. Türkmenistanda götürdi, hä, heleý etdi. Hä, ony aldy, altyn boldy, am, onuň am altyn boldy, hä? Biz gidýäs, äre barýas. Biziňki ýalňyş şol ýa? Biziň erkekler gysganç, özleri alýa, heleý edip, bizi gysganýa. Bu durmuş. Bala durmuş. Abdulla. Durmuş bu durmuş. Biz isläp äre barmyýas.
Durmuş durmuş jan don durmuş. Durmuş düşünýäs düşünýäs.
Durmuş menem isläp gelmedim şu güne isläp gelmedim jan dogan. Meňem meni tam öldi şu güni ýaşadym. Men näme deýin? Näme deýin? Maňa şu hudaý ýazypdyr ýazypdyr hudaý ýazypdyr näme deýin jan dogan.

Türkmen gelin gyzlara men diýjek maslahatym men diýjek türkmen gyzlara maslahatym ha akyl boluň göreşiň meň ýaly göreşiň şu türkmen oglanlara är aramaly çalyşyň bolmasada bagtyňyzy diýjem näme diýeýin meň elimde däl Allaň elinde näme diýeýin Hudaýyň Ýok. elinde. Meň-de elimde bolmady. Menem göreşdi, bolmady. Näme diýeýin? Dogry. Sen näme üçin Dogry. göreşdiň? Sen Hudaý näme bar, meň elimde bolmady. Ha, türkmen Abdulla, erkekleri Hudaý üçin ursun, meň elimde göreşdiň bolmady. diýýärler, ha? Hä? Hä, Merýem, sen türkmen erkege äre barmak üçin göreşdiň, hä? Hawa, hawa.
Ony esli okan wagtymda kursdaşlarym bardy. Şonda göreşdim, söýdüm. Hemme zat tarapdan kömek etdim. Pul ýok bolsa pul berdim, söýdüm. Göreşdim, söýgüliler bolsady ýene, ýene meni alar diýip arzuw etdim. Almady meni, almady. Hä? Almady meni. Näme üçin almady?
Aldap gitdi meni. Men gyzam alyp alda gitdi ýene türk maňa saýyp çykdy.
Ha.
Hı? Şon diýet. Onda syr näme diýi? Ha, haram oglanlar bar, haram oglanlar bar. Türkmenler gyzyk gyzyk diýe. Şoň wagtda aslynda gyzlygam ýokda. Tikdiribem, tikdiribem äre baryp ýatyrlar. Aslynda bar-a Abdulla. Gyzyk diýen zadam ýok. Asyl çytrymam ärigap ýatyrlar. Onam altyn edip alyp otyrlar oglanlar.
Eý, garaz biziň nemämiz bozulyp barýada. Geçmişden gelýän däpdir. Dogry, dogry, dogry.
Hawa, dogry, dogry. Dogry, hakykatdan dogry. Özleri bar-a, seň üçin diýmeýän, seň üçin diýemok. Aslynda bar-a, özleri özüni akylly diýýär, akyly Horuzly, horuzly. Öz gidip durup bara. Itin beşin iş poky ýara men hele ýalyýa-da. Ha, şo. Iň soň sözüm şo. Şo.
Düşünmeýän adýaň-da. Hiç bir wagt, hiç bir wagt bara. Abdulla hiç bir wagt hiç kimi ýargylamaly däl, soramaly däl. Bu durmuş. Gel, gelme diýen başyňa gelýä. Kürlek dünýä, öliň gidiň, başyň elýe. Ilerde gel, häzir bar, ýakynda gelmäne başlady. Öň uzak gelýedi, Hudaý bar. Öň uzakdan gelýedi, bir ýyl geç gelýedi, häzir bir güne ýetmeýe. Walla bir güne ýetmeýe. Geň görme, gelme, gülme goşa geler başyňa diýeni. Sen o adamy bilmeýäň, o adam nämeler ýaşan bilmeýäň, ony geň görmeli däl. Şu, Neýlem? aýtjam şu. Abdulla. Neýlem? Aýtjam şu. Menem şu durmuşy isläp ýaşamadym, geldi ýene şükür. Sabr şükür. Ýok. Näme deýin Gülýan Abdulla? durmuşyň bar, Şuna men haýyl sana- boldum şükür. Gül ýaly durmuşyň bar. Şükür.
Sabr edin şükür. Näme deýin? Sagda solda gidip on müň altynda ýaşap ýöremä Hudaýa şükür öýüm bar, barhym bar Hudaýa şükür şükür. Allajan şuny ýazypdyr şükür. Şu başga zat diýemok. Tamam, e, gel, e, a- aýal dogan, saňa bir bir sorak bar. Sen şu wagt bir içinde bir ýaraw barmy? Bu şu şu ya bir hili sen gürleýäň-de şu nähili ya, ýaraw bar sende? Bir aýdyp beräýdä. Mende ýara bar hä. Mende ýara Ha. bar. Tä mende ýara bar hä. Men Türkmenistana gidip bilemok. Gaçak galdym. Şo ýaragym bar. Enem öldi, enem ölüsini görebilmedim. Şony kamerada enemiň kamerada gördüm, enem ölüsini görüp bilmedim. O wagtda wirusdy, pandemiydy. Şo ýaragym bar men. Pulum ýok. Şo ýaragym bar. Ýok, şo wagtlar biz ýatyr. Ýatan ýeri ýagty bolsun. Sag bol, Taňryýalkasyn. Biz ýaşlara Müňlerçe adamlar bar. Müňlerçe. Sen Enem, gelip enem, aýdyberdiň enem wara. ölüsini Malades.
görüp bilmedim. Kamerada gördüm. Şo ýarym bar. Hmm, Dogry. Hawa. Häzir hem Şeýtsin bolup otyr däde. şu wagt. Häzir hem bolup otyr, ynanýaňmy sen?

Sende şu wagt türk bilen nikalydygyň barada. Nikam bar ýöne çagam boldy zaman maňa näme diýerler bir kimlik berilýär näme ynsany kimlik men çagam ýok şoň üçin ynsany kimligim ýok. Hawa. Menem gola golaý çaga dorýan gyz däl. Men ynsany kimlik diýip çaga dorujak halym ýok. Äre çykanyňa näçe wagt boldy?
Hä, sen... Alty ýyl. Hä, alty ýylda çagaň bolmady, hä? Hawa, men dogramak, men isleýmen. Men orsda wagtymda meň üstüme gyzlar uniwersitetiň üstüne çaga dogurdylar. Men şol ýaly gyz. Men çagany golaýbaly dogurman. Maňa böyle bir akyl erkek boljak, şoňa ynanjam, ondan soňra çaga dogurýan men. Bä.
Seniň nemäňde bir organizmde bir bir nemelik bar, ýalňyşlyk barmy ýa? Ýok, ýok, ýok, ýok. Doktora-da gitdik, ýok. Men özüm goranýan, men özüm goranýan. Istemem men, özüm goranýan. Erkek.
Men özüm goranýan. Hä.
Neme o äriň garşy dälmi onsoň sen bu Men çaga? oň habary ýoga. O paýdan habary ýok. Men özüm gorunýan. Men islemýän. Ertiriň çagam bolsa ýarym ýolda galmaýyn diýip men ony çözmäň peşinde. Ýok, Men seň men ilerde çagaň ony bolmasa, göreýin diýen. Men nädip bärden Hä. ortamda sygalda Ýok, çagaň men bolmasa? ilerde diýen o nähili adam diýip şoň üçin gorunýan özümi. Ha, sen Çaga siz men her ýerde günüň görýän. Çaga bilen nirde günüň görýän? Ha, şo. Elimde öýüm ýok, bir zadam ýok. Ýetim gezip ýön, enem atam ýok. Şundan bir çaga dorsam, başgalar ýa köçelerde sürnük gezen. Näme gerek? Gerek däl. Hiç gerek däl. Birinden dograýyn, akyl dograýyn. Oň üçin. Hä, dogry, dogry. Oň üçin.
Ýok, sen indi o, ni- e, nikalaş, nikadan geçen bolsaň, şonda da Hawa, ynanaň, hawa, ynanaň, hawa. oňa o türkmen. Bu menden garaşy, men özüm goranýan, dogry men. Sebäbi meň isteklerim bolana-a, şonuň üçin goranýan. Maňa öý berene-a, meň isleglerimi etmedi, şonuň üçin goranýan. Şoň üçin. Wah, wah, wah, wah.
Hä, şoň üçin. Men. Gidip bundan doguryp ertir köçelerde aglap ýörerin başgalar ýala. He, iki çagam bar, he, iki çagam bar. Äre bardym Türkiýä, meni al diýip. Gowusy özüm başyma halajan birisi hudaýtirse men her türli garşyma çykar. Merýem sen häzir türkden çaga dogursaň hökümet saňa kömek eder şo çagaňa. Ýok ona hiç arzum ýok. Haýyr Abdullah haýyr hiç arzum ýok sen näme üçin hä men gaçan. Boldumy? Hiç. Men hatda barýa, şuň bilen imam nikahym bar, resmi nikahym bar, şunuň barýa sigortasyna ýaranyp bilmen. Ondan soň men näme peýdalanyp bilen? Näle mundan çaga dogrumy? Men gaçak. Hudaý bar. Gidýäs özel hassana-da. Pully gidýäs, pully. Munda puly ýok, baý däl adam, baý däl. Pully, türkärewerdin puly, puly diýip, pul däl. Allah ýazypdyr adamy, puly ýok, gedaý. Ha. Wah, wah. Şo. Bäh.
Men indi näçe wagt beýdip ýaşaýsam diýýän. E, sen bir gün, bir gün, bolmasa bir gün. Görüs niçik edeni. Ha, özüňem kyrk iki ýaşyňda.
Kyrk iki. Jan dogan segsen bäş dogumly. Segsen bäşinji ýyl. Kyrk ýaşyňda.
Dogry. Senem bur diýse gözüni oýduň. Garry kötük etdik ha men jan do. Dogry özüň ýaňy 42 diýen ýalak boldy da şondan. Ýok, men gaharym getirdi şonuň üçin üstüne goşup aýdýan. Dogry. Ýa. Dogry. Sen Şo- dört kwartirant ýaşaýaň. Allah jan ýazypdyr näme deýin jan dogan ýazypdyr şu. Äriň bilen kirada ýaşaýaň ha. Hawa kwartirant. Enesiniň öýem bar, olaň kwarant kwartiranty bar. Kwartirant diýip berýän dilimem çolaşyp dur-a. Olaň kirada oturanlary bar. Hawa. Meň arkamda hiç kim ýok-a. Meň sesimi eşiden ýok-a. Menem sürünip ýör.
Görýäňmi watandaşlar, biziň ine aýal-gyzlarymyz daşary ýurtlarda nähili kösenýärler. Nähili dertler çekýärler. Ine. Türkmenistan käbiriniň daşy Türkmenistana gitmejek bolubam Türkiýe baryp ýörler. Käbir Ýok men oň üçin etmedim jan dogan. Men iki müň on dokuzynjy ýylda Orsdan geldim. Ýöne başga edýär. Meň enem keseldi. Men hiç garaşmadym. Hudaý üçin garaşmadym. Hiç garaşmadym. Meň alnyma şu ýazylypdyr. Hiç garaşmadym. Hudaý üçin garaşmadym. Sen muny Takdyryma öýe ýazypdyr. Men hiç äre barjak diýip bu ýere gelmedim. Onda sen näli muňa bardyň? Söýüp bardyňmy? Men ýok, men Orsdan geldim. Men kolleji okadym. Ha. Uniwersitet okadym. Piçerden geldim, Sankt-Peterburgdan bärik. Ondan öňçe gelmeden öňçe men uniwersitet okadan sonra pat kurs Ýazyldym pod kurs. Podgazisiýada kurs, pod kurs. Hä, şoň bilen geldim, ondan soň bir ýyly biter-ä, soň giriş çykyş etmeli-ä. Şoň üçin o wagtda pandemiýa boldy, pandemiýa. Ýa Türkmenistana gitmelidi, ýa Türkiýä. Menem Türkiýä çenli diýdim. O wagtam meň mamam pahyr, enem. Atam aslynda kiçki wagtymda öldi. Enem pahyr keseldi. Men hem Türkmenistana gitsem meni çykarmazlar diýip gorkup Türkiýe geldim giriş çykyşa edeýin diýip. Hä. Şo. Şoň bilen şu ýerde galyp gitdim. Hawa. Şoň bilen şu ýerde galyp gitdim. Ýok indi bul oglany nädip tapdyň bu türk oglany?
Bu oglan diýenki bu oglanym segseninji ýyl oglan diýip oglan däldi aslynda.
E, bu, ol adam nädip tapdyň? Hä.
Tapdym men aýtyp bereýin-ä. O wagtda men gitjekdim. Priglaşeniýam bardy, gidip bilmedim. Orta priglaşeniýam bardy. Soň enem keseldi, her gün gan guýdurýardyk eneme. Gan, gan. Nahar iýip bilmeýärdi. Soň men ýa oňa haksar, bak pişigimem asgyrdy, pişigimem, kiçik pişigim bar, olam asgyrdy. Uzyn ýaşa Hudaýym. Sonra ýa men enemi pul ugratmalydym ýa-da men orsa gitmelidim. Altylanym bardy ors altylarym menden hiç degerli almadylar ors altylarymy.
Hä. Hiç degmedi.
Ýol puluma-da degmedi. Ondan sonra Elimde bar pulumam, enem keseldi, ýatydym. Sestram dogan diýdi, menden uly ejekäm. Diýdi, Häzir diýdi, mamma diýdi, şu puly ugrotsaň gan guýdurýas diýdi. Ýa sen gidýäň diýdi. Menem seçdim, mammam pul ugrodaýyn diýdim eneme. Men orsa gitmäýin diýdim. Şo, şoňa menem orsa gitip bilmedim. Soňam ýollar ýapyldy, orsa galyp git, e, türkde galyp gitdim. Şo, durmuşym şoň bilen şon ýalak boldy. Hä, bul ogla, e, bul adamy nädip tapdyň onsoň? Bu adam şo men tekside işleýärdim, tekside patronymdy. Oň Hä. inisidi. Maňa kömek etdi. Meň kynçylyklarymda kömek etdi. Sadakalaryma kömek etdi şon ýatanyş gitdim amma baý baý bolup baý däl. Orta maşgala şon ýaly kömek etdi. Dogry dogry. Dogry.
Hawa. Ýöne men maşgalamda şon ýalak ýaşadym. Men isläp bu durmuşy ýaşamadym. Allajan maňa muny ýazypdyr. Geň görmeseler, geň göreniň başyna gelsin Hudaýym. Ýo, sen
ony geň görmeläm däl, sen ona oň üçin gynanmalam däl. Men isläp gelmedim bu durmuşy, aslynda bar-a. Gynanmaly däl sen oňa, sen maňlaýyňa ýazlapdyr indi. Hawa, ýazyldy.
Altynda bar-a, ýazanlar, ýorumlar ýazanlar köp bolar. Oturan ýerinde köp ýorumlar ýazar, He, bu türki geldi, pul üçin geldi. Eriň türkmi, eriň türkmi? He, he ýazalar köp bolar. Hudaýjan maňa göň görürseniz bar, başyňyz gelsin Hudaýjan. Menden beter bolyň Hudaýym. Şon diýer size. Menden beter bolyň Hudaýym. Görme sen, olar üns berme sen maşgalaň üns. Şon diýen, ýok dur. Menden beter bolyň Hudaýjan. Şon diýen. Maňa diýer eriň türkmi, eriň türkmi? Menden beter bolyň Hudaýjan. Şon diýen. Ýok, sen bagtly ýaşajak bol şol äriň bilen.

Dowam etseň näl bolar. Ýok saňa bir zat diýäýmä Abdylla aslynda bu adam barä gowy adam muň aslynda enesiniň öýem bar bu wagtynda barä onuň barä ynanjyny ýitiren düşündiňmi hä şoşun muň ynanmy öý öý bermýä aslynda bu maşgalasy gowy ýetenekli maşgala Düşündüňmi? Bu Hä. adamla ynanmy? Bolar biz tarapda-da. Bir ene-atasy ynanmyr-a, şon ýaly. Şu şindi muny bary synýarlar, synýa. Menem Hä. hiç gaýnymy Näme? gitgelen gelin däl. Meniň Näme, gitgelen gelin däl. Näme, näme, näme kemçiligi bar bul adamyň? Indi dur-a, men saňa aýdyp otyryn-a. Men gaýnymy gidip bary götüni göteren gelin däl. Ýigrenýän zadym şo. Ýigrenýän. Annejik, mannejik, syy. Ýigrenýän. Git gelmeýän. Gidesim-de gelmeýän. Telefonym etmeýän. Uzak durýan. Düşündiňmi? Oglan gepleşi, He, gowumy, gowumy, gowumy. Şon ýala. Bu-da diýe, Sen gepleş, garry heleý diýe. Sen gepleşseň garry heleý diýe. Saňa köp zatlar etjek. Men söýmeýän, gidesim gelmeýän. Gepleşesim gelmeýän. Şon ýala.

Merýem hanym, senem garry aýalyň özüni goý, Köşeş, şeýdip gyýyrma oglysy köşeş. seniň Ýok, hakyky diýip otyryn saňa, Merýem, sende terbiýe ýok eken-ä. Men seni talaba alyp Ýok, otyryn. ýok, ýok. Durun tek, Baýram aga, Köşeş, gerek köşeş, dur, äriň, Abdylla, äriň diňleli. ýitgidigini bilen-ä ýoldaşynyň, Hawa, ýoldaşyňda hawa. näme kemçilik Dogry, bar, sen sen haklysyň, dogry, aýtmalymy? haklysyň. Bak, sen geplemäň golaý. Sen öýde horuz Ýok. ýaly gyryrsyň, dogry. Meň durmuşda ýaşalymy sen

Etmedi.
Maňa pul bermedi. Meni bir tane çerek bilen meni aldy. Hiç men äre barmadym. Be, bu öýlenen erkekdi. Men birinji gellik geýip hiç gellik geýmedim. Şo. Hä. Şo.
Ha, Dogry. Sen şu wagt ekleýäňmi be? Sen ha saňa seredýän şu wagt. Aa. Nägil bir pul zat berýän saňa.

Bolýa aglama aglama aglama. Menem duýýarmyşyn meni.
Agla otur. Aýtma sarkan bize.
Ene biziň ýurt daşyndaky watandaşlarymyzyň ýurtda daşyndaky gelin gyzlar basdan geçirýän ýagdaýlar. Ine.
Meryem duýýarmyşyn meni.
Men nädip atly gyzdym. Orus Meryem, okap duýuw ýördüm.
musun meni kardeşim?
Uniwersitetde pulum köpdi, enem bardy. Häzir o horaz ýaly gepläp oturan erkek bara, menden beter bolsun Hudaýjan.

Eger-de meniň aýalym şeýdip maňa diýse, men jaň Ejeň bar, meň etmeýän. ejem ýok, enem-atam öldi. Ýok, Ejem Men ýok saňa meň.
diýip otyr. gaýyneneme diýer.
Gaýyn, gaýyn. Gaýynenä sen jaň etmeli, seniň hak, seniň buýrugyň, Sen hakyň böyle şu horoz seniň. gepläp otyň, ilerde Hudaý diýse gyzyň görer meň durmuşymy. Ýok, Aý sen gepleme Merýem, haý sen sen er. gaýyneneňi näme üçin söýeňok, näme üçin, näme, urdumy o seni, Ho-o, Gepleme. gar gelinje näme etdir şoňa?
Dursana Abdullah ä şunuň sesini öçür haýyş senden şuň sesini öçür haýyş öçür şuň sesini ýalbarýan öçür şuň sesini öçürdim başgasy gepleşsin şuň sesini öçür menem wagtynda şuny ýalak gygyrdym dogry tu gygyrdym bu durmuş böyle bir zat ki istäniň bolmaýan durmuş şuny ýaly zat ä. Hiç garaşyň bolmuyor durmuşda. Seret Merýem, sen gaýyneneňden näme närazy, näme etdi o saňa? Gaýynenem?
Gaýyneneň, gaýynbabam.
Nämemiş gaýynem diýe, hä, meň oglum öňçe öýlendi diýe, men mejbur däl diýe, sen äri barmadyň üçin men mejbur däl diýe. Oglum öýlendi diýe, men saňa gellik geýdirmäge men mejbur däl diýdi. Maňa pul bermedi. Ana, kiçik Altyn bilen meni är aldy. Şon ýaly. Oglam men enemden geçmeýän diýýä. Şon ýaly. Ogly maňa zyýan bermeýä. Meni söýýä, emma enesi, Men mejbur däl sen diýýä, gellik geýdirip saňa äre bar, toý etmäge men sen mejbur däl diýýä.
Şo.
Onda kiçik teferruat şona sen mutlymy syn Anlaşa biliyor musun kocanla? Erinle anlaşa biliyor musun? Ee, adam pahyr gowy söýýär meni, söýýär, sag bolsun Hudaýym. Amma Ondan- men gaharym gelýär.
Säňe Ondan- näme üçin? Dur, haýyş sen bir öçüp dursun haýyş. Men Tamam, Abdulla diýip otyryn, haýyş sen bir geplemän dur, ýalbarýan. tamam.
Abdulla, men diýene ärime diýene, sen şu eneňe diý diýene. Men näme edeýin diýýä. Meň, meň enem diýýä. Bak diýýä, seniňem eneň ölüpdir diýýä. Meň enem diýýä, narzäsi o dünýäde men narzä bolýan diýýä. Men şonýa enä düşgün ogul diýýä. Üç ogul aslynda bular. Üçünde iň Hudaý bar-a, Allah bar ýokarda. Hiç nefret edimä Hudaýdan şu bar-a. Meň garşyma çykan erkek enesini söýmese Hudaý diýip ýalbarýaryn. Garşymyza çykdy şu enesini söýen erkek. Men näme edeýin diýe. Men näme edeýin. Enem bu meň enem diýe. Söýýän diýe. Men diýe mundan närdäsem diýe men diýe içimde galy diýe. Seň-de eneň bardyr-a, dogrumy diýe. Ölümli dünýä diýe. Men enemi närdä edesim gelmeýä diýe. Sen diýip men enimi närdä edesim gelmeýä diýe. Şo. Näme edeýin.
Ha şo, näme diý? Sen-de menem söýendirsiň diý, menä menem söýýän diý. Şo, näme diý? Bolýa, seret şu indi şu zatlar. Gülüň, gülüň.
Başyňyza gelsin Hudaý jan. Gülüň, gülüň. Hudaý jan menden beter oluň Hudaý jan. Gülüň. Alla jan beter oluň menden Hudaýym inşallah. Gülüň. Gülüň. Aýyrsana Abdylla munuň agzy bar hapa bar Hudaý bar hapa munuň agzy. Bu hemme hemme ýamanlygy dileýä adamlara a bu bar niýeti ýaman munuň. Bir munt garaşda bir zat diýjege gargynman geple birinjiden sen äre barypsyň türke gelipsiň e äre barmaňa biz günäkär däliz a hä sen özüň oňat muňa tylla gerek muňa pul gerek eý näme asmandan düşdüňmi sen pul gerekmi tylla gerekmi saňa pul gerek bolup biler iki kişi ýaşaýan Şeýle-de Müňlerçe dogrudyr mu?
adamlar pulsuz Üçden ýaşap üýtgän otyr. ýagdaýynda häzir ölüp Ýok. diýseňem otuz million aýlyk Türkiýe alýan barada. Ýok, e, her maşgalada bar. Seret, e, Bar, aljak.
düşünýän, Aňa ony diýmeýärin. Türkmenistanda, Türkmenistandan bir gyz jaň edýär, ine Merýem ýalak bir gyz e, jaň edýär. E, men diýýär, şu ýerde kwartplatamy töläp bilemok diýýär. Kiram töläp bilemok. Bäş million diýä. Bäş müň tele diýen ýaly. Bäş million. Sen şo puly maňa ber diýä. Men diýä işe duraýyn diýä. Saňa berjek diýä. Özem ýigrimi bäş ýaşyndaky gyz. Daşoguzdan. Ge, Daşoguzdan Aşgabada gelenine näçe gün bolupdyr? Üç-dört gün bolupdyr-da. Indi öňünden bermeli-dä kirany. Welin, kiraň eýesem, kwartiraň eýesem talap edýär, puly ber diýip. Welin, puly berere pul ýok, menem, mende-de pul ýok diýdim. Garaz, her dürli aýal-gyzlarymyzyň başyna her dürli ýagdaý gelip dur. Her dürli problema gelip dur. Bulam şol ýalak bolan. Munuň diýýä, eje aňarda enem diýýä, hassa diýýä, ýaraman ýaty diýýä. Onsoň pandemiýa döwründe menem gidip bilemok diýýä. Onsoň pul ugratmaly boldy diýýä, şonuň üçinem äre çykdym diýýä. Gara şo problemalamy çözdi diýä ärim. Ýöne häzir oňşanokmyşyn. Indi umumy
Ýok onýana problemaly adamlar bärde diňe bu däl aga seret. Bir süri aýal gyzlar bar. Ine şurda äre barmanam Ya o keselçilik Onýal zat däl, bolmasa onýal da däl. hiç kim bakmadan Abdulla, onýal gelmez. däl. Sen Ýa ýalňyş bir düşündiň. Gepiňem düşünme, kesýän. bir düşünme. Meň ärem maňa enem kesel wagtynda kömek etdi däl. Meniň bagtym şöýle ýazylypdyr diýdim. Men o wagtda öý işinde işledim. Men aslynda gitjekdim. Meniň priglaşeniýam bardy. Orsa gitjek. Düşündiňmi? Ony ýaly däl. Ony ýaly däl. Men orsa gitjekdim. Ýok, Men çaryş hatym bardy. Näme üçin bardyň?
Näme üçin men äre? Meniň çaryş Dur diňle jan dogan. Men saňa aýtdym, ýene-de aýdaýyn. Ikinji gez aýdaýyn. Men çaryş hatym bardy, gitjekdim. Enem kesel-dä. Hawa. Her gün iýip bilmeýdi, gan gan guýdurmalydy. Hawa.
Düşündiňmi?
O wagtyda elimde bar pulum, işläp ýören pulum, ýa bilet alyp men orsa gitmelidim, ýa bilet alyp, hä, dur, ýa-da eneme gan guýdurmalydym. Hawa. Şo. Menem eneme gan guýdurdym, soň orsa gidip bilmedim. Soňam ýollar ýapyldy, şoň bilen şu ýerde galyp gitdim jan dogan. Ýok, sen Men zor bilen bärde alyp galan ýok, jan dogan. Enem, enem öljek bolup ýatydy. Äre näme üçin bardyň?
Äre näme üçin bardyň? Eý, Hudaýjan, Allahym. Men saňa aýdyp otyryn, jan dogan. Enem keseldi o wagty diýen-ä. Elimde bar puluma oňa gan guýdurdym diýip otyryn, jan dogan. Jan dogan, bir diňle haýyş senden. Problemany çözmäne. Sen diýdiň aýaňa. Ärim diýdiň patronymyň jigisi diýdiň. Maňa käbir problemalar. O soňdan, o soňdan çykdy jan dogan, o soňdan çykdy jan dogan.
Näle? O soňdan. Soň çykdy durmuşda. Men o enem kesel wagtynda men elimde bar pulum, Ýa men orsa gitmeldim ýa enemi gan guýdurmalydym. Menem gidip bilmedim. Enemi gan guýdurdym, bilet alyp bilmedim. Altylym ortaky bar altylarymy satmaga çalyşdym, olaram kiçi pahalarda aljak boldular. Ýetmedi parasy, puly. Şonuň üçin gidip bilmedim, jan dogan-a. Ýok, pulum ýok diýip äre barsaň bolmaz-a. Soň, soňundan, soňundan, soň sadakalaryna kömek etdi diýdim. Hä, soňundan işläp ýördüm, sadakalara kömek etdi diýdim, bergilerimiz bar diýdim. Şo. Hä, şolara kömek etdi. Dogry. Hä, şoňa kömek etdi. Soň ýuwaş-ýuwaşdan, ýuwaş-ýuwaşdan oňa eden kömeklerinden soňra ony ynandym, gowy gördüm diýdim. Şo. Hawa.
Hawa. Seniň ýaşaýşyňda şimdi kötü bir şey yok bacım ya. Sen Allah'a şükret yaşa ya. Mutlu ol. Hawa, şu başga bir zat islemedim. Ancak o maňa iň kyn günümde maňa kömek etdi. Şondan söýdüm, şoň bilen durmuş gurdum. Şo. Men pul üçin gelmedim adamyň. Söýüp geldim. Maňa kyn günümde hiç kim ýokdy. Maňa kömek etdi. Şondan söýdüm adamy. Şoň üçin äre bardym. Şo. Öýrendim şo. Allah hökümeti etsin. Eger psikolog sorunlaryň bolsa doktor bar. Doktora gidersiň, iýleşirsiň. Inşallah.
Ama ama bar ya bir şey diyme ya abi ya. Ama paramız eksik. Bunun var aslında ailesinde durum iyi ya. Şabi. Abi.
Abi.
Aslında var ya. Sen işleýäňmi?

Pahyr ozüm on ýaly däl-de, gedaý pahyr, traktor çärim. Traktor çärim diýip söýün muny. Traktor çärim diýip. Hudaý bar, ah, traktor çärim diýip söýün muny. Sen ýaly Leyli Mejum biz Abdullah.
Hälden nala oturdyň Muhammet seni çykardyň sag bol geljekler bar.
Traktor çärin diýip söýýenä Abdulla. Şo, näme deýin men pakyram, näme deýin. Artyk bar-a bir tarapdan bir ýaheleşmala.

Hä? Türkmen dili aýt. Meň derdim bara näle Abdulla hä? Meň derdim bara hiç kim bilen gepleşmene. Bir joram bar, joram gelip durup meň äriň bogazlaryna salyp salyp öpüp öpüp ýalady ýuwutdy, oňunam urşdym. Bir sany joram bardy Leopski, tat. Odam ärimi öle öli ýalap ýalap bogazlaryny ýalyp ýuwutdy ýa. Oňundanam puşman boldum. Hiç kim bilen baryşmaýan. Hiç gyz, maňa erkekler maňa ýakyn. Men erkeklerni gowy aram gowaly hiç hili gyz istemeýän Allah gorasyn erkekler men karkim.
Alo alo Abdylla birazjyk Merýemiň sesini ýapsana bir zat diýeli a to geplemäne goýmaýa Merýem. Neme diýjek bolýanda ýawny psihologiski problemalary bar ýaly görünýä bilmeýän dogry doktor däl men no. Ýa hine başga zat däl. Hawa psihologiki problemasy bar bolup biler ejesi ýogalandyr maşgalasyna neme bolandyr ýo bolup bilerda ýöne ýani Allah bar Allah bar Hudaý bar Hudaý bar diýýä ärimi söýýän zat diýýäda ýöne o maşgalada şunça ýyl ýaşap onuň oňa onuňa bilgeşleýin çaga dogurmamaklygam buda bir günä ýani bilse bir ärine hyýanat etmek duza hyýanat etmekmikä diýip pikir etýända onuň üçin eger akly zady ýerinde bolsa A lutşy ärine aýtsyn-da, ne, näbilin, aýrylyşsyn, sebäbi bir adamam bir hili çagasyz saklamak ýigidi, onda-da, meň pikirimçe, günä, bir ulakan bir günädir diýip pikir etýän. Belki, bu olam öýlener däl bir zürýatly bolar diýjek bolýan-da, muň edip oturyşy gaty ýalňyş, ýöne bu gyza w perw oçert psihologeçeskiý kömek gerekmikä diýýän, meň-ä pikirim bu ýany. Ýok, biziň, men kän gördüm-ä şuny ýalak gyzlary, ine, meselem, bir erkek bilen gürrüň edýär, bir ýaş gyz ýaş oglan bilen gürrüň edýär-de, indi, Äý, tualetde söýüşseň gaty. Şonja gatly gürrüň edýär, karoçi, tualetde näme oturyp söýüşseň näletseň. Garaz, şeý Daşoguz tarapda, o, biziň welaýatlarda asyl bilim, bilim derejämiz pes bolany üçin, şunjalak zatlary görüp bolýar, adamlaryň arasynda bir ters düşünjeli, ters bir Meselem, söýüşmegem olar ters düşünýär, ýa bolmasa, meselem, ulaga hormat goýmagam ters düşünýär. Ýa şon ýaly zatlara gabat gelmek mümkin, ol geň görme ony. Sebäbi adamlarda bir ne standartnyý bilim ýok.
Belki ýöne az ekonomiçiskini gutardym zat diýip durda. Bilmeýän nähili gutaran, nädip gutaran. Ýöne bu bu bu problema bilen wrýat li ol aňyrda nähili okady. Ýöne bu ýere gelibem şol pandemiýa döwründe bolan bolsa bolandam, ptamu şda pandemiýa döwründe sagat adamlaryňam birazjyk kellesi, nerwisy şatat şedip aldyda. Belki ýollar açylmazmyka, şu taýda galyp gidermika diýip sagdyn adamam birazjyk kellesine her hili samsyk-samsyk pikirler gelmedi däl-de, geldi-de.

Biziň gyz-gelinlerimiziň başyna ýurt daşynda dünýä ýagdaýlar gelýär. Gelen bolsa, gelen bolsa agam, özlerine mäkäm bolsunlar. Gelip durup ýaňa pul üçin aňsat işlejek, pul gazanjak diýip durup ýaňky bir süri özümiziň türkmen oglanlarymyz duran wagtynda türklere nämä garýarlar? Näme garap täze çykýarlar?
Seret, bir zat bar. Agyr işem her zaman ýetdirenok, galyberse agyr işi başarýan, başarmaýan bar. Esasy problema bärde bilimsizlik, hünärsizlik. Meselem, hiç bir işi bitir, başarmasaň, meselem, Türkiýede hiç bir işi başarmasaň, özüňem gyz bolsaň, hökman birine sen ýapyşmaly bolýaň. Biriniň egninden ýapyşmasaň. Ýapyşýarlar, aňsat pul gazanmak üçin.

Ýagny görüp otyrys özümizem işläp otyrys otelde işleýän bütün türkmen gelin gyzlarymyz barýa polny pul üçin ýaşulusydyr osudyr busudyr gelip gidip otyrlar men Adyňyz näme?
Sevinç.
Sevinç.
Seret men ýaş oglan bolup türke geldim indi ýigrimi dört ýaşymda geldim ýalňyşmasaň. Şo günler men haýsy tarapa ýörejegimi bilmedim. Şeýle bir agyrýandyr üstümden. Onsoň, onsoň men-ä erkek bolup şo derejede özüm kösendim. Gyz maşgalanyň näme etjegini, gelin maşgalanyň näme etjegini göz öňüne-de getirip bilemok. Onsoň iň gowy ýoly şo durmuşa çykmaly ýa bolmasa şuny ýalak başyňy saramaly. Iň dogry ýol durmuşa çykmak diýip näçenem kösenseňem adam özüni nirde bolaýsyn bir dügür çörek tapman galsada özüni goramany başarmaly. Başarmaýany barýa Türkmenistandada başarmaýa. Soňam Stambulda bara, Stambulda aç men, aç men diýen adam, iş ýok diýen adam dünýäniň lýuboý ýerinde majular. Stambulda aç men, iş ýok diýen adam lýuboý dünýäniň hiç ýerindem ýaşap bilmez.
Ýaşlar bar-a, siz şony diýýäňiz-dä, biziň ýaşlar bilimsiz gelýär, o ýerden bärik gelende hiç hili iş bilenok, hiç zatdan başy çykanok, bir edibilýän zatlary pil bile ýer agdaryp bilýärler, Goýun bakyp bilýärler, mal bakyp bilýärler. Gerek men Stambuldan çörük geldimä, meniň şu ýerde hiç hili tanşymam ýokdy. Daže meni tanaýan adamlaram, tanyşlarymam meni sokdy-da gaçyp gitdiler. Sokup gaçyp gitdiler. Meni ulandylar, ulandylar, sokup gaçyp gitdiler. Ondan soň mende nähili wybor bolup bilsin? Men bir türküň aýagyna ýykylaýynmy ýa baryp bir türkmeniň aýagyna ýykylaýynmy? Olam meni sokup aldap gaçar. Men intek bir Türkiýede işiň ýagdaýyna düşünemog-a. Men ýaş oglan, men ýaş gyz. Onsoň biri seniň arkaňda durmasa şu ýerde, seniň şansyň gaty az. O dogry. Biz-de kösendik geldigimizde, biz-de kösendik. Biziň gitdik Antalyýada çalyşdyk, Izmirde çalyşdyk.

Tapanyňy dokumenta berjekmiň, kwartira berjekmiň, edip gelen karzyňa berjekmiň. Üç-dört ýyldan soň, bäş-alty ýyldan soň özüňi tutup, ondan soň ýerleşýär adam. Gelip durup, men bir ýylda adam bolmadym diýip durup, ýa äre çykyp gidip, ýa-da bir özüni tutup bilmän bozulyp giden näçe adam bar bärde. Ärli, ärli heleý bolup gidibem aýrylyşyp gidenler bar o. Nespravedliwa da, nespravedli, adalatly däl şol. Häzir ýaş gyzlarymyz, ýaş oglanlarymyz şu ýerde bäş, on ýyllap bara ine siziň diýşiňiz ýala bergisini berjek bolup, karzyny berjek bolup ýa bir ýerden ylman iş tapjak bolup entäp gezmesi Gowy zat däl. Iň bir erbet zat ol. Gowy zadam däl dälde. Iň bir erbet, iň bir adalatsyz. Erbet zat, erbet zat. Amma şo wagtynda özüňi tutmak bar. Tutmasaň şeýdip çaşyp gidýäň. Näçelim biziň aýal-gyzlarymyz ölüp gitdi, oglanlar ölüp gitdi mesela, içgi içip, çaşyp. Arzan araklary içeýin diýip ana pahyrlar ölüp ýatyrlar ana. Kelle işlemegiň peýdasy ýok. Psiko psikoloji taýdanam psikologiýa taýdanam bir biziň nemämiz pesda. Hawa akyl ýok. Bizimkiler ýaňky goýun ýüpden boşan mal ýaly nirä geldimika diýip ýalňyz çilim çekip ýöreni haýsy, arak içip ýöreni haýsy, edip görmedik zatlaryny edip göreýin diýip

Beni çykarabilir misin Abdulla?
Ine şuň ýaly şu aýal doganymyz ýaly öz hakyňy gözlemeli. Nirede bolsaňam Türkiýede bol, Türkmenistanda bol. Şeý, ine biz indi Hudaýa şükür indi näçe wagtdan bäri şu sosial mediany açyp otyrys. Galyberse bizden başgada müňlerçe adam şeý öz watandaşlarymyz bir-birege kömek etmek üçin efirler açýarlar, şirketler gurýarlar, dernekler gurýarlar. Şoňa görä Her ýerde agzybir bolmaly, her ýerde bir-bire kömek etmeli, her ýerde bir-biriň hakyny talap etmeli. Esasanam köpçülik bolup göreşmeli. Sebäbi ýekeje özümiziň güýjümiz ýetmeýär. Ýa bolmasa maşgalamyz bolubam häzirki döwürde köp problemalary çözüp bilmeýäs. Şonuň üçin ine şuny ýaly sosial millet bolup köp görüşsek problemalar bilen ene şonda biziň meselelerimiz ýeňil çözülýär köpçülik bolup görüşsek şonuň üçin hereket ediň aslynda aslynda bar ya kimse yani kötü yollara girmese her kim işinden gidip işine gelse yaman yollara girmeseler bolgusuz içki miçki yerlere gitmeseler köçelerde entremeseler Hiç kimdede dertde bolmye, milisäde tutulmyalar, ölübem gitmyalar, işinden baryp işinden gelip Türkmenistana gitjek bolsa giden gitse gelen gelse ya agzybir bolup ýörmek däl özüne garap ýörseler öz gününi özlerini görüp bilseler hiç kime problem bolmaz. O dogry ol indi ol bir mesligiň alamat. Hawa.
Bir jymy Göterip ilki ýok. bilmeýärler. Ol mesliň alamaty seret. Ýöne biziň sosial köpçülik bolup göreşmeli zatlarymyzam bar. Ine kimlik meselesi, pasport meselesi, o ondan O soňam dogry. o başga Ynha. bir süri meseleler bar şu köpçülik bolup göreşmeseň şolara garşy göreşip bolunok. Rüşwet meselesi, o syýasat Hawa. meselesi. Garaz kän mesele bar. O rüşwet meselesinde özleri diýe halkyň özi çykarýa srazu çykartmak üçin pul berip öwredýalar ondan soň ýokarda oturanlar näme etsin hemmesi şoňa ýatyp gidýalar biri baryp berse şony ondan soň aňyrkylaryňkynam etmeýa şony talap edip durýalar şony berseň etjek diýip durýalar apbaryp bermeýjek hiç kim bermejek puly berseler ikinji gezek ýene talap edýalar Ony kim senden birinjidana olar pul almak üçin bizi mejbur etýä şol bize aý me saňa pul bereýin diýdirmäne mejbur edýälerda. Edýäler çünki berip öwredýäler öňje berip öwredýäler.
Her dürli meselem suwuň ýap bolsa suw akyp gelýära Şol öňüne böwet goýsaň, başga ýoldan gidýär. Ane bize edil şon ýalak biziň öňümize böwet goýýarlar we başga ýoldan gidýär. Onsoň şol ýöne eger-de şol köpçülik bolup şo böwet şoňa aýyrtsak, meselem senden biri soradymy pul? Göni sosial media çykarýaň, ine menden pul sorat diýip goýýaň, welin indiki gezek şo pul almana gorkýar, sebäbi onda işden çykarylmak, polisiýa, kanun jogapkärçiligine çekilmek howpy bar şol adamda. Meselem, kassir senden pul sorasa, senem ony alyada goýsaň, şony işden boşadyp bolýar. Ana bilýän bolsaňyz bizden pul baryny aldylar pandemiýa döwründe müň dollar iki müň dollar üç müň dollar iň soňunda aslynda o ýerde hökümetiň hem asyl maksadam bar ine şo türkmenleri türkmenistana goýbermezlik üçin Problema gerek däl diýip edilen nemelerem bar ýöne maksatlaram bar ýöne asyl düýpde şo pullary alyp şo aeroportyň işgärleri öz arasynda paýlaşdylar. Welin iň soňundada basylyp gitdiler. Egerde şo zatlary her kim gelip şo efirlere aýtmadyk bolsa hiç kim hiç zat bilmezdi hem şolaram basylmazdy. Ol bärde her kim götüni ýyrtdy. Müň dollar alýarlar, aý iki müň dollar alýarlar, aý üç müň dollar alýarlar bizden diýip. Iň soňunda pandemiýa gutaranda şolary tutup basdylar. Aeroportyň kassirlerini. Hemmäňize salam gowy ýagdaýlaryňyzda onjuklarym. Şu taýda men wara hiç gepiňiz üçinem men diňläp otyryn giremokda şu taýa. Şu taýda erbet ýazyp oturan oglanlar bar. Oglanlar hemmäňizem bilýäňizde biziň döwletimiziň nähililigini. Dört çagany goýup yzymyzda bir, iki, dört, alty ýaşyndaky çagalary goýup geldik. Gelibem kimlik berilmedi gaçak durumynda çalyşyp otyrys. Aýal gyzlarymyza erbet zatlar ýazmaňlar. Hiç ýerime erbet zatlar ýazmaňlar. Şu aýal bigünä aýal gyzlarymyza erbet zat ýazyp oturan oglanlar sizde-de eje bar, gyz dogan bar. Iki ýarym ýyl bir öýden hiç hili izin kullanmasyz çalyşyp otyryn. Hiç haýsyňyz erbet zat ýazmaňlar. Şu taýda işläp ýören eneleriň ýürekleri parça parça. Şok. Bizem gitjek Türkmenistana. Gidip geljek. Görüp otyrsyňyz bir gitseň ýedi ýyl indi häzir dagy ýedi ýyl urup otyrmyşyn deport. Doganlar etmäň. Aşakdan erbet zatlary ýazma. Ýedi ýyl urupdyrlar ine. Düýn öňňi gün ýakalanyp giden aýallara ýedi ýyl urupdyrlar. Türkiýe. Türkiýe urupdyr a? Ýok, Türkiýe bir ýyl urupdyr. Türkmenistan uran. Ýok, Türkmenistan urmele ýedi ýyl. Ýedi ýyl urmýa, olar agzyndan aýdandyr, ýedi ýyl urmýa. Sewençjan, nämä bardyk diýdi, niräli? Wiza sentra bardyk diýdimä. Aýdyberýärler olar ýedi ýyl, Hytaýda ýedi on ýyl ýyl diýip hem diýipdir. aýdyberýärler.
Meniň doganym bir ýyl şu ýerde geldi, geçen ýyl geldi, gepiňizi bölýän. Bir ýyl işledi-de, maňa ýakanak diýdi, anne bakymda işledi gyz jigim. Ýakanak, men gitjek, maňa nä bu göwrüm diýdi-da, gitdi. Bir ýyl galypdy gaçak bärde, wiza bilen gelipdi.

Gaýyn ablam gitdi dokuz ýyl şu taýda gaçak gezdi. Şu taýda jezasyny ödäp gitdi elli bäş müň teýle. Aňyr geçende aňyr urupdyr. Sevinç. Ilknur.
Dokuz ýyl gaçak galany üçin gahar edendir olar. Dokuz ýyllap gaçak ýöreni üçin gahar edendirler. Bir ýyl, iki ýyl bolsa hiç depordam basmandyrlar meň doganyma.

Aha. Alty ýyl depor durupdyrlar. Ene, ene, Sewenç, diňle, Sewenç. Diňle, Alty, doganjygym. a- alty ýyl depor durupdyrlar. Iki aýam bolanok geçende. Ene, Pasportynda peçat duşanyň.
diňle, ene, Altı ýyl Sewenç jan. deport. Sen meni ýalançy edip otyrsyň şu taýa çykyp. Ýok, Aýdyp ýalançy oturan däl, üçin. men doganymdan Aşakdan- bilýän-la. Aşakdan doganjyklarym hiç bir-birimiz Bizler bara nähilek ýazyberiň aşakdan Mekademi Erwe Sagtlar barybir hemmämiz bir ýurduň adamy bir ýurduň dogany bizler bizler şu baştutanymyz baştutanymyz gowy bolup oturan bolsa näçe eneler çagalardan aýra bolmazdy. Ýok ýok ýok bir jymmyk men aýdaýyn onsoň aýdyň serediň şo ýerdäki oturan adamlar Seniň ýüzüňe seredip, defordyr ýa. Ýüzüňe seredip. Ýüzüň oňladygam bolsa, defordyr ýa. Meselem, men ýaly gymyljyk bolsaň, defordyr ýa.
Doganyma aýdypdyrlar. Doganym bir süri defortçylar dogsan sany oglan bilen bile gitdi, öz aýagy bilen gitdi diýipdir. Sen näme üçin bular diýipdir, alty ýyl bolupdyr, on ýyl bolan bar, on bäş ýyl bolan bar. Sen irte gaýdypsyň-a, bir ýyl bolupdyr, ýakmadymy saňa türk edip? Ýok, diýipdir. Meniň pasportymyň haýsy ýerini ursaň ur deporda diýipdir, gaýta ol-a urmandyr deporda. Gidip migrasiýa, Aşgabadyň migrasiýasyndan soratdy hat ýazdyryp, deportym ýok diýdiler doganma. Kanun ýok ýa kanun. Biz biziň başymyza-da geldi aýnysy. Beş gün, beş gün gijikmäýli iki ýyl deport buldura buna. Beş gün gijikmäýli.

Ha. Yani Türkiye'de bir şey, Sag bol doganjygym, tanyşandygyň Türkmen- üçin. Türkmenistan Ömrüňiz bir- uzak bolsun. Bir zat aýtjak şu taýda ýokarda oturanlar, aşakda oturanlar erbet zat ýazmaňlar. Hemmäňizem bilýäňiz şo ýurtdan ýadap pulsuzlykdan irginsiz ýagdaýda gaýtdyňyz. Bäri gelibem ondan bäri bolup eliňiz hat tutan bolup aşakdan bimany zatlar ýazmaňlar. Allah razı Çagalardan olsun. geçip geldik, çagalardan. Haýsy Aýal ene doganym. çagadan geçip geler? Haýsy eje, Aýal haýsy doganym. kaka Ýaza çagadan bersin geçip seni. geler? Sag Olar ol. ähli Hemmäňizem ýalňyş. a oňat eliňize, ýüzüňize gowy seredip soň ýazyň. Nä Allah dogry razı aýdan olsun. aýalam ýok bu taýda. Sag bolunlar, Allah razı ömrüňiz olsun. uzak bolsun. Saňa ne ýapýaryn gelneje Köp gelip sag dur. boluň sagaman işleň. Taňyrýalkasyn gelneje. Gelip duruň watandaşlar şy soraglar bilen biz sosial köpçülik bolup göreşmesek başga muň warianty ýok azlyk bir adamyň ýekäň çaňy çykanok köpçülik bolup göreşmeli şy zatlary tankyt etmeli kim şuny ýüzüňe seredip deport basýan bolsa tankyt etmeli şony.

Ne hala getirjekler anlaýoňmy abi. Aslynda. Agzdan laf çykdymy ony kapadar ýedi süläläňi ýok ederler. Ýa ony ýaşadyk gördük. Ryza abi seret bak bizimkiler iki bin ýigrimiye kadar hiç bir şey böyle bir şey bolmady yani siyasete katylmak

Ýene şeýde basyş edýär. Meselä, millet bar-a, etrapda millet, komşular bar, benim köý, köýlülerim bar. Onlar bile benim arkamdan böyle gyýbat kakýarlar. Söýülýärler, öýlemiş, waý, böylemiş, a bizi, biz korkýarys bundan,

Sadece göstermelik bu. Yani Türkmenistan desem Türkmenistan emeklilerin maaşını kesiyor bu adam. Watandaşlar men efir yapjak sagboluň geleniňize taňryýalkasyn dowam edýäs nesip bolsa Allah ýol berse bizem bir beýleki döwletler ýaly öz ýurdumyzda ýaşap işläp başlarys her kimde hormat sylag bolar her kimde aýlyk bolar her kimde Pensiýa bolar her kimde beýleki haklary bolar. Ýoly bolar. Baýok bolar diýsene. Hökümediňki. He hökümediňki ýaly her kimde paýok bolar, un bolar, ýagyň bolar diýsene. Abdulla